Insellmilkom, jien Antonia Micallef nistedinkom issegwu programm ieħor mis-sensiela Malti Kulturali. Illum se niddiskutu s-siġra nazzjonali, is-siġra tal-għarar. U propju miegħi fl-istudju għandna lil Alfred Baldacchino li huwa ambjentalist iżda wkoll awtur dwar il-bijodiversità u kiteb diversi kotba fosthom is-sensiela li għandna kopja hawnhekk tagħha Siġar Maltin. Alfred grazzi talli lqajt l-istedina u tinsab magħna llum. L-ewwel nett, minn dejjem kienet is-siġra nazzjonali s-siġra tal-għarar? Iva, s-siġra tal-għarar hija s-siġra nazzjonali, l-uniku siġra minn li hija nazzjonali. U ntażlet imħabba li hija siġra rari, siġra Maltija. U ntażlet bilan li tajjem aktar edukazzjoni, apprezzament, dwar is-siġar Maltin.
Ifieri di dejjem kienet tinstab fil-gżejjer Maltin, mhux ġiet introdotta minn forsi. Indiġena, indiġena meta ngħidu siġra, meta ngħidu speċi. Indiġena, jiġifieri dawna kienu jinstabu fil-gżejjer Maltin minn qabel ġil-bniedem. Allora hija siġra Maltija li kienet minn dejjem tikber fil-gżejjer Maltin. Hm.
Għaliex din is-siġrija daqshekk importanti però?
Kwalunkwe siġrija importanti, imma imħabba li dija mhix daqstant komuni, mħabba li hija kemm xejn rari, u anka hija siġra sabiħa, Kienet intgħażlet bħala siġra li tista' tirrappreżenta s-siġar l-oħra biex tqajjem iktar kif għedna apprezzament lejn is-siġar Maltin. Minn dejjem kienet rari u kien hemm xi kawża partikolari li wasslet biex din kompliet tonqos tul is-snin?
Is-siġar Maltin fil-passat imbiegħed kollha kienu iktar komuni. U bil-preżenza tal-bniedem li beda juża l-art tal-biedja u juża s-siġar għall-ħatab, is-siġar kollha bdew jonqsu. U fi żmien meta ġiet iddikjarata siġra nazzjonali fl-1992, Konna nafu bi tnejn biss minnhom dawn is-siġar tal-maqluba. Allura minħabba daqshekk rari kienet eh, intgħażlet hi. B'aktar studju u aktar riċerka nstabu xi oħrajn ukoll lejl mellieħa. U llum bil-edukazzjoni li hawn u bil-qawmien pubbliku ta' apprezzament lejn il-flora u fawna bdiet ukoll tiġi mkattra. Huwa faċli li tnissel minnha din is-siġra u illum qed titkattar u anke tintuża fit-tisbiħ tal-art. madwar il-pajjiż. Qabel inkomplu niddiskutu dwar din is-siġra nazzjonali, għandna servizz qasir. Narawh flimkien? Alla.
Sandagar Country, jew kif inhi magħrufa bħala s-Siġra tal-Għarar, hija magħrufa bħala s-Siġra Nazzjonali ta' Malta. Siġra tal-Għarar Hija siġra indiġena u endemika Maltija li fil-fatt tikber f'Malta u f'diversi pajjiżi matul il-Mediterran. Siġra tipprovdi lill-annimal il-kreaturi post ta' kenn u ta' wens għalihom. Ġewwa Malta din it-tip ta' siġra tikber f'diversi postijiet. Bħal San Ġwan fejn fejn hemm numru kbir ta' din is-siġra li hija protetta bil-liġi, imħabba li qiegħda taffaċċja diversi sfidi għall-eżistenza tagħha. minn dawn il-blanzuni meta jinfetħu joħorġu dawn din iż-żerriegħa. Iż-żerriegħa hija forma ta' anġli żgħar li jtiru mar-riħ. Minn dawn il-blanzuni meta jgħaddi s-sajf dawn jinfetħu joħorġu din iż-żerriegħa minnha. Din iż-żerriegħa ttir mar-riħ u fejn issib art fertili u daqsxejn ilma tikber.

Rajna ftit iktar fid-dettall dwar is-siġra tal-għarar u konna qed niddiskutu proprju dwarha. U ftit qabel morna għal dan il-feature, Alfred, għedna li speċiża l-attività tal-bniedem li wasslet biex is-siġra tal-għarar naqset. Illum il-ġurnata hemm sfidi oħrajn fosthom it-tibdil fil-klima. Kif it-tibdil fil-klima jaffettwa s-siġar, inkluż is-siġra tal-għarar? Sewa t-tibdil fil-klima jġib tibdil fil-temperatura, jġib ukoll bdil fil-staġuni ta' xita u sħana u dawn il-bidliet qed isiru mgħaġġla. Allora mhux qed jagħtu ċans l-ispeċi kemm fawna u kemm flora illi jadattaw għal dawn il-bidliet daqshekk mgħaġġla. u ħafna mill-ispeċi jispiċċaw illi ma jkunux jistgħu ilaħqu ma' dawn it-tibdil u jisparixxu jgħibu. Is-siġra tal-aras intendija waħda mill-ispeċi li qiegħda wkoll tiffaċċja dawn il-bidliet u anka l-bidliet fil-klima qed jaffettwaw lilha wkoll. Barra minn hekk mbagħad għandek il-qerda tal-ambjent. illi l-qerda tal-ambjent jgħat eh, kompli jgħin biex dawn l-ispeċi ma jkomplux joktru u jonqsu fin-numru tagħhom ukoll. Meta ngħidu erda tal-ambjent imma x'nifmu biha? Nibnu f'postijiet fejn qabel kienu naturali? Parti minn hekk. Il għaliex kwalunkwe speċi għandha l-habitat l-ambjent tagħha Fhimt? Per eżempju, s-siġra tal-arar eh, tħobb tikber mal-blat eh, fil-makkja u jekk ovvjament ħateqret dan it-tip ta' ambjent, qed teqret it-tip ta' ambjent fejn tikber is-siġra tara dejjem qed nitkellmu fuq is-siġar li jikbru fis-salvaġġ. Sawa għaliex Siġra tal-ambjent bħal siġar oħra jistgħu jikbru wkoll fil-ambjent ikkultivati bħal ġonna u fit-toroq. Eh, raġuni oħra tkun ukoll nuqqas ta' apprezzament li hemm għas-siġar ħafna sfortunatament mentalità ma tqis li s-siġar bħala xi ħaġa importanti kemm għall-ekosistema kif ukoll għall-bniedem. li s-siġar s-siġar nafu illi jieħdu diossidu tal-karbonju mill-arja u jagħtu l-ossiġenu. U dan mhux apprezzat minn numru ta' nies, allora jisu siġra tal-arar bħala xi ħaġa inħobb ngħid jien li hawn minn jagħti importanza għall-arbru tad-dawl iktar minn li għal siġra tal kolunkwe siġra inkluż siġra tal-arar. Imma dawn huma kollha fatturi li ma jgħinux lis-siġar. U fi klima bħal Malta s-siġar u siġra tal-għargħar tikber ħafna u toffri wkoll dell u żżomm temperaturi iktar baxxi. Bħal kwalunkwe siġra oħra, is-siġar għandhom ukoll ċerta karatteristiċi estetiċi, pereżempju, kif għadna jekk pereżempju wieħed imur f'post bħal Tas-Sliema fejn siġar mhumiex fi kwantità kbar. u mbagħad imur il-buskett, pereżempju, iħoss dik iċ-ċerta arja friska differenti, ġifieri daw qed jagħtu l-ossiġenu u eh, qed jagħtu wkoll l-ambjent iktar iktar san, iktar illi attira n-nies biex jiexu f'dan it-tip ta' ambjent, speċjalment dawk li ikunu jgħixu spiss fil-ambjent urban. U bħala siġra, biex ngħidu hekk, qisha hu mista tiswina ħafna, hija hija siġra fis-sens li tiflaħ għan-nixfa, hux hekk? Hija adattata għall-klima ta' Malta, jiġifieri m'għandhiex bżonn dik iċ-ċerta ammont ta' ilma. Tiflaħ temperaturi wkoll sħan. U hija siġra li tista' tintuża ħafna fil-tisbieħ tal-ambjent imħabba li hija adattata għall-klima u għall-ambjent Malti. Għaddejjin xi proġetti speċifiċi ta' konservazzjoni jew riforestazzjoni dwar iffukati fuq din l-ispeċi?
Mhux direttament marbuta magħha imma qed tintuża f'numru ta' proġetti ta' tisbieħ tal-art. Qed tintuża wkoll anka fi proġetti edukattivi fl-iskejjel, pereżempju tingħata l-importanza li hija siġra nazzjonali. E, e, qiegħda tintuża. Naturalment mhux biżejjed, hemm bżonn iktar imma qiegħda hemm proġetti li jinkorporaw lil din is-siġra. U bħala siġra di tikber malaj.
Ma tistax tgħid li tikber bil-mod, ifhimni, jekk tkun daqsxejn mgħejjuna fil-bidu speċjalment sakemm taqbad, kemm kemm daqsxejn ilma iktar, sakemm tistabbilixxi ruħha, tikber, tikber, ma ddumx biex tikber ħafna. U barra li tistabbilizza l-ħamrija bħal ħafna siġar oħra, għalhekk waħda mill-affarijiet li għandhom, vantaġġi li għandhom bħala s-siġar, kif din is-siġra tgħin kemm lill-bniedem, imma anke l-ekosistema.
Iva, kif għadna hu li kwalunkwe speċi hija marbuta fl-ekosistema, qisha xibka ħolqa ma' ħolqa. Tgħin ħafna kif għadna fil-bdil ta' ta' gassijiet fl-arja, kif għadna tieħu d-diossidu tal-karbonju u tagħti l-ossiġenu, tattira ċerta fawna u ċerta flora fiha tistabbilixxi l-ħamrija l-istess ukoll tgħin biex l-ilma tax-xita u l-ilma li jgħaddi jsib ruħu fl-ilma tal-pjan. Bħal kwalunkwe siċar oħra għandha għandha l-importanza tagħha u eh, wieħed jinnota sodisfazzjoni li qed isir iktar qed tintuża iktar fi proġetti ta' tisbih tal-art. Appell partikolari biex nagħlqu dan il-programm min-naħa tiegħek dwar l-importanza ta' din is-siġra tal-għarar u għalfejn għandna nikkonservawha u nibżgħu aktar għaliha.
Iva, bħal siġar l-oħra, l-aktar din forsi għax hija siġra nazzjonali, hija siġra illi faċli illi wieħed inissela, hija siġra illi hija sabiħa, hija siġra li tista' sebbaħ ħafna postijiet, Hija siġra wkoll li tista' tintuża għall-afforestazzjoni u b'aktar apprezzament għal din is-siġra nistgħu anke wkoll ingawduha iktar f'pajjiżna bħala siġra indiġena Maltija. Grazzi Alfred talli aċċettajt l-istedina li tkun magħna llum. Grazzi lilkom talli segwejtuna għal programm ieħor Malti Kulturali. Illum tkellimna proprju dwar is-siġra nazzjonali, is-siġra tal-għarar. Grazzi tallu kontu magħna, nsellimkom u nkun magħkom darba oħra.